Kasi kwala vhikini, Gagashi u hi tivise leswaku ri ndhawu ya vuhungaselo leyi yi tiveka tani hi le Holobye Resort leyi kumekaka eShawela, u yi xavile ndhawu liya se i ya yena. Se u yi cince na vito laha se a nga yi thya leswaku ri i Greater Gagashi Resort naswona u kombisa leswaku ri ndhawu liyani u lava ku yi antswisa swinene naswona ti ta va ti karhi ti vuya swinene eka ndhawu liyani. A hi gigi a hi gigi yi nga ta va kona eka ndhawu liya tanihiloko se ndhawu leyiwani yi ri mavokweni ya yena. Kasi van'wanyana u kombisa leswaku ri va n'wi sala hi le ndzhaku va kombisa leswaku ri swilo leswiwani a hi swilo swa yena, u rhangisiwa emahlweni. Seka nkandziyiso lowu a nga wu endla tolo u basisa na swona sweswo. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Resort i ya mina, you can go anywhere, yi nga le ka n'wini wa resort, yi nga ni le ka vatirhi lava va tirha laha, they know I've bought that resort. it's my resort it's not even a joke na sweswi ni yi pfarile swi ya ku ni swi lavisa ku yini and yi pfarile until further notice it's my resort i have ni loko no twa nga yi nghenisi mali ni to yi tshikisa sweswiya there is no problem a ku na problem xikombo a xaka va munhu and i promise you good things uh, resort liya yi yi ta ku nyikeni ka vanhu mintirho ya kahle we're going to do a lot of now aka ti-room on the other side hala kun'wana ku ni va ku ti-event and ta paver va ta sungula by tuesday ku paver um greater kagaxi resort yi ta va kha yi pfula very soon um ni kombela support ya n'wina magaza lava nga ri na mhaka na mina so be it na va vona vanhu va le ku jamukeni na va charles malwangu and all that i don't know ku ri ni n'wi onhele yini xikulu and yena i va ri i belela tiyindlu khandziya tiyindlu va belela tiyindlu mani beleli tiyindlu no vula ku respecta swilo swa vanhu there is no loko i nga ri na information there is no need ya ku va u vulavula negative swi swona because nawe loko no sungula ni tennis ya business ya wena the moment you tell people ku ri van'wana va hela matimba because va va sapota gagaxa loko na mina vula leswi swi ni vulavula ku a nga swi koti ku rhufa mi ya ku gagaxa nga kahle ku ri ku ni kahle a ni ri mina ni tshama mi ni languta hi tihlo ra negative hi ku i gagaxi se swi ni ta mi a theka nsati wa mina mi tshika mina mi landza nsati wa mina mi ku hayi gaga nsati wa gagaxi data a ni mi ma ni chava mi xa n'we ku ya dila na nsati wa mina ku ri ku mi ma swi mo mi ni chava a swi na mhaka mara koko nsati wa mina leswi mi ngo to swi vulavula swin'wana na swin'wana at the end of the day she's beautiful uh, a nga khomanga hi ndlala she's a hard worker um, and at the end of the day i'm still stuck with her wa swi lava u swi lavi sweswi ni swi lavaka hi wehe wehe to vulavula leswi vulavulaka swona mina ni continue na nsati wa mina continue doing good right ni vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini but a ku ri na vanhu a va ni xavele vanhu ku va ta va ta ni dlaya it's not a joke nhlama ya mateka xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumeli vanhu ku va ta va ta ni ndlela va ta ni ndlela swo biha va fayelana timovha ta mina hayi vanhu lava nga tivekiki vanhu lava va tivaka se the problem the guy a ni a ni secha a ni languta ka social media a ta ni le seventeen he ended up a confessing aka mi a ku ri ku na vanhu va so so loko a ni nga pfuli case i ni wahi leti ni livile it's not a joke a ku ri na vanhu loko ri na hemba leswi mina xikombo a xi ni beef am lying the guy a fika le ka mehe va n'wi nyikele mali already dini mali a ku a na ha ri na mhaka na swona loko ri vo valava problem a va faceana na mehe magayi you are a good guy ni ku landzele for nkarhi wo leyo ni yitana twanu hi yima handle a ni komba na ti-photo ku ri siku ra so hi tini hi famba so a wu yime ndhawu ya sona a tlhanisela na photo leyi ni nga ha teka na vanhu van'wanyana he showed me everything a ni komba ku vanhu va so they wanted to do one two three a hi vanhu lava nga le kule na mina a va langele kule na mina so but people are evil outside people are evil and they are not even evil hi mhaka ku ri u va dyohele something simply because there is progress in your life or va fila ku nkarhi wun'wanyana va tekela xinkwa or i le ka spotlight and then vona maybe they are no longer relevant or they are not relevant at, at that moment so hanyani vutlhari xikwembu xa mina na swikwembu swa mina a hi swi hlangi vanhu a vanhu it's not a joke a ni le ku jawukeni swilo leswi ni lalaka hi swona loko ku ri god if i'm lying ka leswi ni nga munhu loyi ni fonela ku a hi hlangana ndhawu se ni hlangana na yena ivi a ta a ni komba a ni komba a tlha fona a ku mhaka leyi a va ku ya continue you can continue doing it munhu loko la ku vona munhu how dangerous munhu a nga xiswona munhu that's how evil people can be you must be very careful you must be very very careful munhu that's why sweswiwa a ni teki nonsense ta ku ni ta va se ni ku tshotshona ni ku fefefefefe ni nga tshembangi nchumu never munhu chava munhu be careful munhu ko va xikwembu ku vhele sweswi na swi tiva and a swi ni nyiki doubt ya ku ri a nga ha continue munhu a ndla ku xilo xa xi lavaka loko a ku tsandzeki swi va loko za a ku lavela vanhu va ta ku ndlela swilo swo karhi swa bad swi vula ku ri i va a ku tsandzeki ka swin'wana munhu so don't be too much comfortable hi munhu loyi a hanyaka na yena n'wana nga ku na mavondzo fambela kule na yena munhu dangerous siku rin'wana ni ta famba mi vaviseka ni ta ku wana ni ku tlhantlha marhumbu lama yi fa ya ama ni hume iya mi ta kahle loko ti tanga tanga kahle mi ta kunela ni hume mi ta kunela so that's why sweswo a swa ku ni ta ya va seventeen fanele ku ni cinacina unnecessary ku ri ha munhu wa ku ni gada la a na ha endli sweswi a na ha endli sweswi cause munhu wa ntima i dangerous rather have munhu wa private hi wo langutana na vutomi bya mina ntsena hambiloko no spenda hi n'hweti ni for se va yimanga va nga ndli nchumu vanhu va na timbilu to biha im telling you vanhu va na timbilu to biha rather ni hakela yo vanhu munhu n'hweti yin'wana kumbe si masiku lama ni yaka kwalomu ni yaka kona better ni n'wi nyika yo mali yeleyo cause vanhu va na timbilu to biha trust me vanhu va na timbilu to biha a va ni xaveli munhu vanhu ku va ta va ta ni va fayelana na movha va endla swilo leswi hinkwaswo munhu yaloye that's how evil a person can be so hi matimba ya xikwembu munhu a ta ta ni confess a ni komba everything he showed me everything sweswi a ni ku ni nge vulavuli leswona i just told my wife ni ku vona this is what is happening munhu loko a lava ku vona ku munhu u dangerous ku fika ku a munhu wa le ku a vanhu va le kule loko no vula ni ku swimani mani a swimani mani va ndle so mi ta tlhemi ku hagaga xi wa tama va bye people i love you sisona ku se ni ta ze ni nghena hi moya n'wanyana a hlangane ni seventeen lifestyle namuntlha please boy xa makhombo j john the big baby va kona namuntlha le seventeen lifestyle mindzuku um ma swi tiva